Izao. Izay moa izany ao anatin'ny Qu'un potit, manosoloso kely tsika azafady ampovoany voany. Nanao ny fera-bana ry zareo. Ao. Ah, Telo! Izay ny fera-bana ao amin'ny Qu'un pot. Ah, fampisehoana ihany ny ataonay eto an. Manomboka amin'ny kelikely kokoa, izany hoe ny ankizy izany latsaky ny enina ambin'ny folo taona. Dia miditra ny lehibehibe. Afaka mivoaka ary ny rehetra aloha. Izy roa babo manomboka. Marihana ihany fa ny tempo dia taranja haiady mifangaro. Ahitana ny karazana haiady rehetrarehetra izany ao anatiny. Fa ny ampisehoanay eto, izay ampianarina ao amin'ny LGDT dia ny tempo kick aloha. How are Salut e Ready Fight Izany hoe ny mametra totohondry sy ny daka ihany aloha izany an no tafiditra ao anatin'ilay hoe tempo kick. Dia ho an-dry zareo an mbola lasaky ny. enina ambin'ny folo taona dia tsy mahazo mamely any amin'ny tarehy faritry ny tarehy fa ny vatana ihany ny daka sy ny totohondry no mandeha. Araka ny voalaza teo, mbola vao hainga iray ihany ity taranja ity no ataontsika eto Madagasikara fa manerana an'izao tontolo izao dia misy Efa ahitana ny taranja Kenpo izay école anisan'ny tranainy indrindra amin'ny arts martiaux sy ny sports de combat. Raha misy mahafinaritra anareo dia teako mafy izy mirahavavy an mba manao izao fampisehoana Kenpo kick izao. Stop! Saluer Toetra nareo mirahavavy a. Vitra ndray a izy roalahy. Tempo kick daholo zany fampisehoana tao androany. Ready? Fight! Efa manomboka mieli-patrana eto Madagasikara ny taranja Kenpo. Efa misy eto Analamanga club maromaro, misy any Itasy, misy any Boina, misy any Amoron'i Mania ary misy any Haute Matsiatra. Efa miparitaka ankoatra ny any Atsinanana, faritra Atsinanana, izany hoe faritra anaky efatra izany izao no ahitana ny taranja Tempo. Saluer. Miditra indray i izy be izy dahy. Ho an'ny ankizy dia mbola fanabeazana no atao azy ireo a. Ready? Saluer. Ready? Fight. Fanabeazana ny atao azy ireo fa fampianarana ny fototra amin'ny fomba famelezana ary ny fomba fialana amin'ny daka sy ny tontolo. Miandahy miambavy ny afaka manao ny tempo, tempo, ny taranjaka impôt izany. Ao anatin'ny taranjaka impôt ihany koa no ahitana ny atao hoe.

Izany hoe afaka midina hiditra amin'ny combat farany isika, izay combat de démonstration asehon'ny taranja Kempo anio. Izy roa lahy ireto koa dia efa tafiditra ao anatin'ny lesy kajy zokiny, senior. Ready? Fight!

dia ny tenue officielle an'ny Kenpo mainty ambony dia ny fotsy ambany, Kenpo-Gi. Misy ihany koa ny ao amin'ny Kenpo MMA dia manao ny tenue ana MMA izany, rash guard sy ny fight short. Misy ny fitsipika izay tsy maintsy hajaina amin'ny fanaovana ny taranja Kenpo. Araka ny hitantsika izao dia misy faritra azo asiana, misy ny tsy faritra tsy azo asiana amin'ny Kenpo-Kick. Koa manasa anareo izahay handray anjara amin'ny fanazarantena raha ohatra ka mahaliana anareo ao amin'ny LGDT Andranomena. Stop! Dia izay ny fampisehoana amin'ny Kempo Kick ao anatin'ny taranja Kempo natao androany.